CDF phu khatkhat nih i din hna selaw a dang kha ralṭhan an dial rih ko lai. Asinatein atu i na vun chimmi kha CNA nih khi zeimaw zeimaw tiah kan dinh tak hna selaw siloah Mizoram hna va pem hna selaw zeihmanh chim ti hna hlah selaw atu i CDF pawl vialte kan ralṭhat tluk in khin kan ralṭhatnak vialte kha a zawk dih le ti khi ka ka hmuhter. Tu kan Thantlang CDF khi i din ko hna seh, an zapi tein i din ko hna seh law, CB zong siseh, Hakha CDF zong siseh, CNFA zong si hna seh, tlawmpal can ngaihchia le na cun cuti ngaingai in vaya ralchiat tuk awkah an an hmu le lo. Sihmanhsehlaw atu hin ah, CNFA ngaingai nih a kannih cu kan kan tu ti le lo uh, vai ah zeihmanh uh, pipa uh, hriamnam lei zong ah a har tuk tiah ti hna selaw ra kan din tang hna selaw kanmah Hakha CDF le uh, Thantlang CDF G, uh, GTRO le uh, CB tiang hmenh hi pei kan ral a chia la ti hi a ka hmuhter mi si i ma hi hi ca hin uh, kan zapi te in uh, atu hin Chin pi ne hi thingkung pakhat siu selaw Kan hrampi hi cu CNFA hi an si peng ding a si ko timi hi nihin ni tiang hi ve cu ka hmuh i uh, CDF hi cu uh, teng nge si ko selaw uh, mah khi khi a za ko ti khi ka ruat i asinain hi ti ka ti ti ke hin kan mah le kan tang tlang kha bawmh lo ding a si ma ti kha ka ti nak saloin kan bawmh cio ding si a si na tiin uh, zeitik hmana CNFA hi cu ho hmet nihin kan phit lo ding hi a biapi ngai i a luancia mi ah thil a va ummi lung duh loin thil i ṭhithruainak va um len hmanhselaw zapi tein hin ah bia ah ṭha tein kan tuak taktak a si ahcun kan hrampi thingkung hi hram thi dih selaw tlai zeitindah kho kan da chuah khawh la selaw ma khokham bantukin kan zapi tein kan ah kan focus dingmi cu kan hrampi hi si i cu atu ah hin Hakha he, he kan tuk le ti se law i ka han kan hruaitu hna nih tinhmi plan cu tampi an ngei ko le si hmanhselaw kei men i ka hmuh ve mi ah Runtlang hi chucheu hi kan tuk le ti hna se law kan mah lawng in va kal ning law kan ca hin uh, vai ava safety ngama kan tha zak tak tak he ava si ngama ka kha si e uh, CC theun khan at vai atu a koi ba zong ne un chimbang khan CC theun akal ha ding se ko ca khan kan zapi tein hin vai ah vun ṭang ṭin hau si law ti kha vun chim ka duh i atu tuan deuh i ka vun chimmi vun peh ka duhmi cu laitlang lei bantuk in vai ah santok ma zei maw thil pakhat khat cin nih vai hi zeihmanh family ca hmanh a ṭhahnemnak a si lomi a kip a kan i ṭhen chek ti hna hlah u sih. Atu leng hi kauh chek ti hna hlah u sih. Atu i a um cia mi hmanh hi zeitindah kan lungrual le hmun khat kan tanti le CC min te nin hin zeitluk in hin ral hi kan do kho le tang mi kan hrem ah vai kan ralkap hna he zeitindah kan tei kho hna le timi i funtom chinnak lungthin tu khe kan zapi te CBC se CDF vialte si se CNA si se kan zapi te lungkhat te tang ti hna in chin cun Ah, kan tei hna ding si timi khi ah te kha si selaw kan caan zong hmu pah e. Halo.